Insellmulkom sinjuri u nirringrazzjawkom tal qegħdin hawn għall-aħħar ġimgħa ta' shooter li minn hawn u ftit ieħor ħajjinala s-siparju fuq però sal-weekend li ġej sa nerħad hemm se nibqgħu hekk għandkom xi ħaġa fil-ġuba twinna hawnhekk forsi ndaħluhielkom ta' malajr. Dan irid ikun naqa' sinċier miegħi. Iva. Meta tħares lejja, kif tarani? Kieku ngħidlek il-verità u nkun sinċier, ikollhom jiċċensurawna u naqlgħu mult tal-aħħar erbat ijiem li fadlilna. Ġifieri għidi, x'għandek f'moħħok? Le għax kultant l-affarijiet aħna nkunu qed naħsbuhom mod, imma fil-verità jkunu mod ieħor. Norik da d-diagram, ara. Ara, jien ma nistax nifhem jekk tħares lejn da d-diagram, tajjeb, għaliex qegħdin mix aħna, aħna mhux kulħadd jaf li nsuqu fuq xelluk. Imma inti trid tifhem ukoll li dik id-dejta kienet tal-1922 ġifieri U probabbli toroq bil-kemm kien hawn kulħadd isuq għal l-mouse fejn irid u. Imma llum, illum fiex qegħdin dik. Illum kulħadd fuq ix-xelluk hu. Ah, ma nafx, ma nafx, għandna bżonn espert fuq. Żoblu fuq fuq karozzi żoblu ħadd kull aħħar darba li ħanna naħu kol.
Dodgers. Hello, Jennifer. Magħmul għand hekk, kull darba li nibda niffilmja xi intersa u mill-ewwel taqbeż int fin-nofs. Xiex? Immur nixtri l-kotba tat-tifel. U ma tarax int il-mara tad-dar u inti tmur tixtrihom dawn l-affarijiet? Issa ħa naqta' ħa nibda. Ciao, love you. Aw. X'qed tgħid int? Imma ħa ngħidlek, importanti li tixtrilu l-kotba t-tifel, sorry, ma rridx nindaħal. Oh, dat-tifel, dat-tifel, dala jikber mhux jieħu l-business ta' missieru learner, eh? Eh, jien mhux hekk għamilt. Ta' kotba eh, x'jambiju. Ma rridx nindaħal imma naħseb l-edukazzjoni importanti. U x'importanti, ejja x'għandek bżonn ħabib tiegħi, mela- inti maċ li ma tix tindaħal. Le ekku, ekku. Mela tindaħalx. Għandek raġun.
Għandna din il-kwistjoni, aħna fuq ix-xellu kun suq, u le? Ejwa.
Qed tara?
U le. Taħseb mixed iġib. X'qed tgħid, mixed fin-1922 kienet mhux illum. Haa nispjega jien meta jkolli l-istundenti hawn miegħi tajjeb. Studenti, studenti, bdala m'għaliex tibgħat it-tifel skola u int ma mortx. Eh dawk, insomma jien ngħallimhom milli skont iċ-ċirkustanzi trid issuq. Ġieli fuq ix-xellug u ġieli fuq il-lemin. Ħantik eżempju. Spjegana naqra ħa nifhem.
Tkun għaddej, tajjeb, qed tfittex parking u tara parking in-naħa l-oħra fit-triq two-way. X'tagħmel? Mela trid tibqa' ssuq, iddur mar-roundabout u tiġi bil-maqlub. Oh, too much hassle, eh? Palpat it-triq, aqsam hekk u idħol l-walkway. Imma dik illegali dik! Oh, ejja noqogħdu sejra, jien ngħallimhom il-prattika lin-nies. Anke jkollok eżempju xi bħal ċoċċu quddiemek sewwa qed isuq. Eh, x'tagħmel? U għandek l-għajn oħxon abjad hekk fil-ġienb, x'tagħmel? Mela li trid tagħmel tibqa' warajh sakemm jiġi post fejn bil-liġi tista' taqbżu. Ohh x'jgħexel l-indicator, tajjeb għax tawwel hekk li tara ma tinfaqax u aqbeż hekk u erġi' idħol oqgħod tistenna. Imma dik perikuluża ħafna. Isma' hi għax ħadd dejjaq lil inti. Imma żomm.
Jew qed niġi għall-parir.
U mbagħad ma teħdux parir. Imma żomm jekk inti qed tgħallem lill-istudenti hekk ara kemm ħa jkollna ġenerazzjoni ħażina ta' drivers. Ara, jien daqshekk għamilt riklami magħkom. All right, anzi nippreferi mmur nixtri l-kotba tat-tifel milli noqgħod ngħalli l-ħin magħkom, ara ħa ngħidilha. Aw, Jennifer, ħa mmur jiena nixtrihom il-kotba. Eh, m'għand, m'għand, m'għandi hawn tal-stationery, hi, hija dik il-bjunda, oh. Eh, ħelwa, ħelwa, mhux daqshekk, imma ħelwa. Kont naf qabel mill-ewwel kont immur nixxihom la. Ciao għalikom, bye!
Daqshekk, dik hi, xellug. Sakemm.
Iwa xemx sakemm ara ħanajdlek jiena biex nalqu bil-kbir u bis-sabiħ u ħanibqgħu nfakrukom fiha. Ħanalqu aħna żorna ħafna ċentri tal-anzjani. Min mar fin-nord, min mar fis-sawt. Imma li żgur li n-nies li jmorru jattendu Dejjem ikunu ferħanin għax ma jkunux id-dar waħedhom u minn hawnhekk nappellaw lilkom biex tagħmlu bħalhom. Ħa nurukom ftit minn matul dan din is-sena kollha fejn morna x'għamilna u dawk it-tbissim li kellkom intkom l-anzjani fiċ-ċentri. Alla jbierkek int, eh!

Jiena qaluli li inti libsa labja ta' xtin tagħmel il-kutrumbajsi.
Isma, x'tallimna l-lu? Xaj, srabla l-kap. Ekk għajdila, ila xisi għaddejja dik. Tajru l-iktar anzjani jieġu biex ikollhom kumpanija? Għandhom jaqtaw qalbhom? U promiss li jekk jiġu ħajħdu pjaċir? U mela aħna nħajrukom kollha taraw shooter! Yeah!